area i throway salute una dey welcome for football and britain after match talk am how you see am abeg if you never subscribe to our youtube channel no forget to press that subscribe button turn on the notification so that i go dey notify you anytime when we drop ogbonge doings for inside the youtube lifestyle and across all the different social media platform um, leeds united zero and manchester united two and we get oga godwin wey be like say na ogbonge united fan ogbonge man u fan May come tell us about how you see this game. Oga Godwin, how you see your team performance today? hundred percent yes when i first come inside sef since from when i dey come from house mm. now dey tell my guys dem say this match today we go win am you understand even when i come inside my fans dey make me as down with Manchester fan like me, dem dey watch the first half, their mind dey beat, dey say Leeds fit win us o, I say bros forget, say na so dem been do that first leg, first half sef dem score but when Man U say okay make we show dem say na United we be, say na so e be. I even predict the match two zero, say this match na two zero, my fan dey tell me, my own colleague dey tell me say no, say if na two zero that mean say na Leeds go get am, I laugh am, I tell am say no worry Man U say once. di coach don make im normal changes wey dey always make mm. say the the ball go change say na na na so me i believe the match i get that confidence say man go win the second leg. Mm. so na who be your man of the match. na rashford o oh. rashford performance this season eh e still dey shock me till now like mm. this eh even as we dey watch the match when rashford first dey play side wing i say i say make this make second half reach na because i know say any say make second half reach say dem go carry rashford go that strikes And when he say make I enter that shrine, I must score. Because you know, since we come back, we come back from World Cup, eh, that's why nobody disappoint my my hope. They always deliver. I must score one goal each match. So I believe am for that one. I'm man of the match. Na him I give. All right, I'm gonna talk about Ghana shoe now. Young player, you understand? Player will be like say you still dey grow, you still dey improve in play. You as a Man U fan, how you dey see the workings wey Ghana show dey show? Galasho today, eh, e shock me cause last match eh, wetin galasho play e play that football fear like as if say eh, na im first time to come inside england to come play ball e play that fear but today when e shock me i come ah i come see am say today match dey come get confidence even the defender wey be say bin dey use am dey shine last match e no fit come even hold am this time around e show am wetin e carry for body that guy go do well he don dey pick up from where ronaldo stop mm. i give am that credit. so how you dey see the title race because you na one person wey dey wey dey talk say make arsenal look their back say una dey come you don always dey talk am so but now how you dey see the title race arsenal drop point yesterday man you don move go second until oga man city go play because we know say man city um, eh, dem no be small children dem no be child's play How you dey see the title race this season? Till tomorrow I still dey tell Arsenal the same thing. Mm. Arsenal more na fear our return. Mm. If Man City fit win today, fit o oh, make dem know say Arsenal and them mm. na another big race wey be say all those things dem now now we dey use recover mm. because i know say our next match we dey win am mm. so dey use that one now dey use come close to arsenal so i still dey tell arsenal dem say If dem no buckle up well, ehn, wetin Man U dey carry come na to collect like three trophy this season o. Make dem fear our return. I still dey tell Arsenal fans dem anywhere dem dey, make dem fear our return. Make dem no just relax think say dem don carry points well well well then come leave Man U. Cos Man U, wetin Man U dey carry come na to collect that Premier League. E don tey wey we see that league. So what about Harry Maguire? Make we talk about this guy because we know say many times People dey how I call am, dem dey give am sticks, dem dey blast am normally for social media everywhere say him no dey try, um, him dey lose guard well well. How you see Maguire performance today? Well, you see that Maguire, eh, now since from last match, now first Dey look am. look am one kind eye. But as he enter, e come give me one kind hope say ah maguire wey even me sef na me blast am pass e don pick this kind form maguire come dey get confidence no dey fear again if striker go come if na maguire body dey shake but now e dey get that confidence e dey bring out ball but e still dey pick up. Na im be Olaiyetti and I go fit I go still tell my follow Man U fans say make dem give am that credit of that. Mm. As he don pick up like the move see the next three matches them how he go play, play. Mm. because he don try. At least now if, even if uh, Martinez no dey mm. uh, if he watch Maguire ball he still try. As a couple Martinez come support am ah the defence eh, he come close final final so mm. I give am that credit today.